Kasua bɔe si yoo va yi wo nɔvi ha ɖe gata. Ahan eya medi be maƒo nu viɖe tso ŋu. Ne eva mɔ dzi dzagbã na na be video ya ne su ame sia ame si. Ne eva mɔ dzi dzagbagba ne na kpɔ be video ya ate ŋu asu nɔviwò ɖe sia. Ega menɔ gblɔ le agbenke ƒe aʋala dzi be midi ga. Menɔ gblɔ le emɔ dzi be. Milɔ̃ ega. Menɔ gblɔ le emɔ dzi be, ele be nàlé ŋku ɖe wò ga ŋu. Gbã eya nye be nàtasi emama na sɔfo kple srɔ̃ ne woanɔ ɖuɖu. Ne wolɔ̃ ya woana wò lift. Akpa ma mikɔ da ɖe. Ɛɛ, nya yi mebe magblɔ eya nye be, Enye nuzizi eye mído baba na ƒometɔwe, ame yiwo bu wo viwo haɖe be ga didi vivivo ta. E, nu yi dzɔ ɖe menye be ɖeko dzɔ o. Gbã míakpɔ nu yi ta wòdzɔ. Evelia, teƒe yi wòdzɔ tso aƒe wòdzɔ. Eya nye nu yi le veve ɖe. Ele ʋe me. Ele blu me, ele Afrika nyigba dzi. Tanzania kple Kenya, mikpɔ documentary yi Anas vai wɔ le fima, yi wokɔ amewo kɔ le ga wɔ. Fifia wo mega le, ame, magblɔ be yovowo tse le ewɔ. Vɔ woawo ɖe, wo kidney yawo hia, wo liver yawo hia, Si gbe wole wɔe ma, vɔ mía ameyibɔtɔ yi le jɔjɔ fifi la yi wɔe be ɖevi fɛ̃wo, ninety years, under twenty viwoe woava yi bia ŋku ɖe ga ŋu, woaha ɖe ga ta, woava yi wu wo nɔvi ɖe eya medi be maƒo nu, wo ame eve, akpa eve ya me be maƒo nu tso ŋu, nuyi ta wòdzɔ kple teƒe yi wòdzɔ tso. Gbã, eya nye míaƒe nudzadzra teƒewɔe. míaƒe TV station kple radio stationwoe. TV station eɖe ʋe eɖe blu Volta region ao nyemese ɖeke kpɔ wo. Vɔ ne va do Gɛndoɔ me va ge ɖe Kumasi duɔ me ɖe woakpɔ be radio station akpa gãtɔ ne mikɔ amewo kɔ da ɖe woame nyi Wole ame mawo tɔgbi dzra le gbɔ̃ me na mí. TV stationwɔe makɔ kpɔɖeŋu ɖe kɔ na mi be eƒe ɖewo me magblɔ be ƒe woame adre alo ƒe woame ewo kura tse nye ya. Sɔwɔe makɔe be 2011, 12 mawo me. Ya TV TV xɔ ŋkɔwɔe le Ghana me. Nyemayɔ TV o ɖe ke ŋkɔ o. Ne mi ɖe YouTube fifi la mi va yi type ŋkɔ abe Natia, ŋkɔ abe Odi Dɔla, ŋkɔ abe di ŋkɔ ma wɛ. Ne nya nya kpɔ ame yewo ame ku ame ve ko susɔwo. YouTube is very intelligent platform. Ne nya kɔ ame ɖeka kpɔ ko wa wa na o suggested video wɛ. Eke ma na ke ɖe ame mawo tɔgbi. Be yewo le ga wɔ. Ya wova TV station wɛ va nɔ ga de ne ɖeviwo nɔ kpɔe. Matsi na wɛ. Wo le tsitsi na mi enye ne me be ma nyui nye me xɔ le ƒe ma me ya me kpɔ le me ya nye be no nye be agbia le bɔbɔe ɖe be ma te wɔn va kpɔ ame ya ne ya wa nam ga ɖe. Nukata ma va di dɔ ma o. Ne wònye be le sigbe ɖeke me ŋutsuɔ alo nyɔnuɔ, eya kple srɔ̃ kple viawoe, efia be wotrɔ zu gãtɔ ɖe, womagawɔ dɔ hafi woadu nu o ɖe. Vɔ le nyateƒe me ɖe, fiafitɔ, adzodblasu ƒe agbenɔnɔe. Enu yi mele gbɔgblɔ na wò ɖe, adzobla so woƒe agbenɔnɔe. Enye ɖevi le tsitsi gbɔ. Mebe mibia ŋku ɖe ga ŋu, midi ga. Ao, menye mɔ ma dzi o. Ame aɖeke megable wò o. Be ŋutsu yae wɔna ga wòava yi kpɔ ga kple ŋku, màɖu ga o. Magic ele, woawɔ ga wòakpɔe kple ŋku, vɔ màɖui o. Maɖuiwo. Ɖevi yiwo va wu wo nɔvi ŋtsɔ wobe TV dzi ye yiwo kpɔ ami ye le. Me ya nye zi gbãtɔ, me ya nye zi velia o. Wova TV dzi vovovo, radio station vovovovovo. Teƒe yiwo dzɔ tso eya nye míaƒe TV station we, radio station we. va le boblo do be yewo le ga wɔ. Ne wole ga wɔ ɖe, yi ɖe ame mawo ƒe ƒometɔwo me ne nakpɔ be hiãtɔ le alo mele o. Nyateƒe ɖekae mana wòase le agbenke ƒe aʋa la dzi. Ega me be midi ga, mibiã ŋku ɖe ga ŋu. Agbe vivi, in fact, xexeame ye anye dziƒo. Xexeame ɖe ye anye dziƒo. Le kuawo dze ɖe, wo me ƒle avɔ le fima o. Yesu Kristo ho va ɖe, me ƒo nu tso suku ɖeɖe ŋu o. Ele suku fees xe fifla, ehiã ga, ya ta me be na biã ŋku ɖe ga ŋu. Me be ehiã ga, ya ta me be me ga kɔ wo ga kɔ va yi na sɔfo ɖe ke ne nɔ a nɔ dudu na wɔe o. Invest it. Ne ten dollar kura tse ne kpɔ, mi gblɔ be five dollar kura tse ekɔ gakɔ da ɖe me gakɔ va yi na ame ɖeke wo. E invest five dollar ne kpɔ le ɣleti me kura tse ne etsi ɖe dzi na wɔ, ega tsi ɖe dzi na wɔ. Eya ma le tsitsi na wɔ le agbenkɛ ƒe yava la dzi. Ɖeviwo ɖe teƒe yi wokpɔ nuwo le eya nye YouTube dzi, wokpɔ nuwo le TV dzi. Be ŋutsu ya leke leke le ega ya wɔ. Míaƒe dukplɔlawoe ɖe, woawoe da asi le nu ma ŋu. Wova le míaƒe TV stationwo bia. Gblẽ nuwo ƒete me. Abia se be, edu ka me míle? Edzɔ le Togo me, medidi o. Magblɔ be ƒe ɖeka alo ƒe eh, ƒe ɖeka kple naɖe ma dzɔ le Togo me wobe wobe wallet wallet money alo leke wole yɔ le Togo me wallet money be game vɔ le wallet eme o ɖevi nyɔwo va yi xɔe woku woku da ya me mebe ɖe magic ƒe ga ɖe woawɔe na wɔ ba wo ŋku ake ɖe ŋu vɔ ma ɖui o ne ɖui ko tsrɔ wa gbe. Edɔ ya me be eve evetɔwo mi wɔ. Edɔ ele veve ɖe eye ame di be mia eveawo mi wɔ. Akpa evelia yi me di be ma ƒo nu tso eye anye dɔ ma nɔ ame si. He míaƒe TV station va ma nu mawo ƒo wɔ boblo na dumeviwo be, Tɔgbe ame ya le ga wɔ, nana asime si le ga wɔ, eya kple ame ya le ga wɔ. Wowɔ bloblo, wodo bloblo na woe vɔ. Ye amewo yi le fi ma yi le wo viwo kple nukanuka wo le kɔ le yi ɖe. Nu yi na be ame te ŋu de afɔ ma tɔgbi eya nye be dɔ ma kpɔ. Edɔ mele ne woawɔ o. Edɔ mele o. Ne meva mɔ dzi ɖe, eya ŋu me be míaka. Dziɖuɖu ne tu edɔ, ne tu faktriwo, wokɔ va le katridra, kat, katridra tu. Be Mawu ne va nɔ eme. Yesu Kristo ne va nɔ sɔlimexɔ me. Ne nabia se be ɖe agbe anya nɔe ma. Agbe ɖe anya nɔe ma. Mi le ga di, mi le factory wo di, wo me tu factory o. Wo kɔ va le nuya leke le sɔlime xɔ. Ya wo kɔ le tutu. Ne nabia se be ɖe míle ŋgɔgbe de alo míle megbe yi. He Rwanda le sɔlime tu kɔ le factory wɔ ɖe. Mebe medo yameʋu yi gbɔ zigbɔ zigbɔ zigbɔ nye meke ɖe Rwanda nyɔnuvi alo ŋutsuvi ɖe keŋ le gbe dzi o. Vɔ míaƒe te Afrika ko míle. Míle mi ne míwɔ míakɔ akɔ míatsɔ akɔ e míawoe xɔ independence gbã ŋukpe ƒe gbe nɔnɔ ema. dukplɔla me be ɖe ŋukpe ƒe agbenɔnɔ eya nye ma. Akɔtsɔtsɔ be wòe xɔ independence, first independence is useless. The, the position of being the first independent country is useless. Tadoji vide ɖeke mele ŋu. amewo le factory tu ɖe miawo mi gblẽ miawo factory wo kɔ da ɖe kɔ va le sɔlime tu ya ta dumeviwo kpɔe be ne nana asi me sia te wanam ga ɖe mayi ɖe gbɔ ne wòakpe ɖe ŋu nye anyo na amewo mayi ɖe gbɔ ya nye mawo va lé ame ɖe wo viwo kɔ wo ŋutinya le ma va xlẽ na mi Ŋutinya ɖe ele mava xlẽ na mi. Agbea ɖe eh, yevu gbe be experience is the best teacher. Ne to na ɖe me ɖe aƒe na nya le na ƒo nu tso aƒe na nya le na te wa kɔ fia me ɖe nu. Nye ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ makɔ nyo experience kɔ va mɔ dzi. Aolo, ao hiãka me mi to me Hiã ka me ɖe mi to me? Ya ega tse mi di kple ŋku biã. Me ega mi di kple ŋku biã. Menye gbe yo. Menye gbe yo. We've wanted better life. Mi di agbe nyuie ne mi anɔ. Mi atse mi di be mi anɔ ʋu me. Mi di be mi anɔ xa, xɔ, exɔ nyuie me. Menye xɔ kpatsa me wa o. Aha. Agbledelawo matsi na wɔna naɖe le ga ƒe akpa dzi. Agbledela ne mi yi agble mi gbɔ va ɖe. Etɔ etɔ nye ɖe. Ete yi wo lolo ya mi fɔ va yi dzra. Exɔ gɔme nye be asisia wɔ ɖe eya wa kpɔ aƒle. Eyi susɔ ɖe ya mi antɔ mi aɖu. Ta ne ega la si wɔ ɖe. Woado agbe, woase vivi na agbeɛ. Teacher yiwo va yi ƒlena asi fi ɖe agbe si agbe alo ya wu ɖe agbe e yi ɖe asi asi gbe ɖe sia ɖe yi ne yi ɖe asi eme. Ne wo ge ɖe asi me ɖe, abladzo nyuiwo ya wo ƒle kple ga. So value for the money. Eya me ne gbɔgblɔ le agbe ŋkeƒe ya ƒe la dzi. Mega va yi be ame ɖeke ne kpe ɖe wo ŋu kple ga o ao. Ne womekpɔ na ɖeke nasrɔ ɖe mebe kwasida gbe megayi ɖe teƒe ɖeke o. Yi ɖe YouTube nava yi di be ɖe nava yi nava yi type be how to make money online. Woakpɔ nu gbogbowo asrɔ. Picture editing kura tse ate ŋu ana wò anɔ nu ɖu. Logo making ate ŋu ana wò anɔ nu ɖu. Voice over ate ŋu ana wò anɔ nu ɖu. Egbe vivi le asiwòa? Kɔ xlẽ agbalẽ na ame ɖe. No xe fe na wɔe. Ekɔ gbe vivie kɔ va yi le sɔlemexɔ me le ha dzi na Yesu Kristo. Michael megblɔe be ne míetrɔ yi ɖe mía ɖokui me, ne míekpɔ mía dekɔnuwo me ɖe, míanɔ megbe yi. Ɖevi yawo ɖe, nu yi wogblẽ le agbe ŋue nye be edɔ mele wo si ne woawɔ o. Evelia, míaƒe dukplɔlawo ne wokpɔ be ɖe, aleke yi woawɔ Ne wotu radio station, TV station yi wo le agbe ma tɔgbi dzra na dumɛviwɔɛ. Miaƒe national security ɖe nye me kpɔɛ be ne ma na wo mark ma na wo two over ten. Miabe national security me gblɔ nye wo video ɖeka me be ne technical know how tɔwo ge ɖe dua me be yi wa fi mi, wa fi mi afi presidential candidate wo ƒete. Technical know how tɔwɛ. Mía tɔ koe nye gadudu agbedudu. Mía kpɔ ga abe ale yi CSF tɔwo nɔ gbɔgblɔ. Mía tɔ koe aɖo ŋko beaters, bitter gin beaters, eh, ginsi bitter beaters, beaters yi wo ana be woa yi ɖe xɔ gã me ava yi dali sese ɖe. Eya ko mí nya. Eya ƒe business ye ya le dzɔdzɔ. Nɔvi lɔlɔ nye ma ƒo nu sugbɔ o. Me bia dagbe na ame sia ame. Megaŋlɔ be wome bene va mɔ dzi dze agbagba ɖe na subscribe ne subscribe vɔ la ama video kple ame nɔvi ekema mia nɔ kame.